A hmasa bik ah nan kut kan tlaih hna. Tutan ka rak chim dingmi cu thisen thlum zawtnak kong ka rak chim lai. Thisen thlum zawtnak kan ngei kan ti tikah hin kanmah lawng kha si loin kan innchungkhar ei le din kongah siseh khuasak tuntuknak kongah siseh a buaiter dih cang. Mah tikah hin thisen thlum zawtnak kong hi kan theih hrimhrim a herh in ka ruat. theih ding zong a tam caah tutan cu part one kong ka rak chim ta lai. a fawinak in chim ah thisen thlum timi cu kan thisen ah khan a thlummi dat glucose kan timi kha a tam tinak ka si Asiahcun glucose kan timi cu kan taksa caah a ṭha lo maw? Glucose kan timi cu kan taksa a ṭha lawng kha si loin kan taksa nih a herh tukmi si. Kan dinmi le kan eimi poah kha poh kha glucose ah a cang kan taksa khan. Mah glucose kha kan tisen khan a chuak i mah kha cell ah a lut. Mah sel ah a lut hnu khan energy thazaang ṭhawnnak ah khan a cang ṭhan i kan taksa nih a herhbaumi vialte thazaang cai hmanmi kan thluak siseh kan taksa pumpuluk ca khan mah energy kha thazaang ṭhawnnak kha kan herh tawn. man se hika hin kan the her ngai mi um ma chu ma thisen i um mi glucose kan timi kha ama te khan a chuak kho lo a chuak kho lo cha khan ma kha a chuah ter tu hau ma a chuah ter tu cha khan insulin kha ma glucose thisen in a chuah ter tu kha si asia chun ma insulin kan timi hi kan taksa khoi ka da um hika i man thlak ka rak piah bantuk khan mah insulin kan timi cu kan pawpi tanglei ah khin pancreas kan timi um mah nih cun insulin cu a chuah tawn mah kha insulin hmang khan thisen i ummi glucose kha a chuak i sel ah a va lut i thazaang ah kan hmang tawn mi kha rak si Zeitikah dah mah glucose kan timi hi kan thisen ah a tam? Pakhatnak ah cun pancreas nih khan insulin kha a chua kho lo. Pahnihnak ah cun pancreas nih khan insulin a chuami a tlawm tuk. Pathumnak ah cun pancreas nih khan insulin kha a chuak kho ko na khan kan taksa nih khan a hmang kho lo. Insulin resistance kan timi si. palinak ah cun pancreas ah khan zawtnak pakhatkhat um ruangah khan insulin kha a chuak kho lo tinak ka si tu cu thisen thlum phunthum ka rak chim lai pakhatnak ah cun type 1 diabetes kan ti mah type 1 diabetes kan simi hi insulin a tuan deuh i ka rak chimmi pancreas nih insulin a chuah kho lo ka timi kha a si Pancreas nih khan insulin a chuah kho lo ca khan taksa khan insulin kha um lo mah ca cun a lenglei khan insulin kha chunh a hau tawn mah ca cun insulin dependent diabetes kan timi zong a si mah hi ngakchia deuh ah kan hmuh mi si le kum somli tangle zong ah kan hmuh autoimmune response ti si mah kha kan taksa nih mah taksa nih uh, mah insulin a chuahtertu cells kha a thah ruangah insulin a chuak kho lo ti kha si. Type 2 diabetes kan timi cu mah tuan lio i ka rak chimmi pancreas nih khan insulin a chuah kho ko na te khan kan taksa nih a hmang kho lomi insulin resistance kan timi ka si kum somli cunglei deuh ah kan hmu le tutan tu lio ahcun tu chan ahcun kum somli tang le zongah hmuh a si ziati cun activity exercise te hna kan tuah lo ca le uh, kan pua te hnan thau a tam ca khan ma type 2 diabetes song kha kum no te songah khan ngei kho si pathum nak ka cun gestational diabetes kan ti ma hi nu nih nau a pawi liao ah zun thlum uh, thisen thlum kan ngei mi kha si A ruang cu naute kan pawi lio ah khan hormones na kha tampi a chuak. Mah hormones nih khan kan thisen ah khan glucose kha a tamter ve tawn. Mah tikah nu nu i a pancreas nih khan insulin kha a chuah tam ve ṭung lo ahcun thisen ah khan glucose a tam i mah kha insulin a ei khotu ding a chuah khotu ding kha a tam lo ca khan thisen ah khan glucose kha a tam le mah ruangah cun thisen thlum zawtnak nau pawi lio te hna um tawn mi khi si nau an nge hnu cun amah te khan a tha ve tawn ko cun a dangdang genetic ruang te hna genetic timi cu nu le pa i i thlah mi te hna cun si kan ei mi ruang i thisen thlum ngei te hna infection kan ngeih ruang i thisen thlum ngeimi te hna zong in mah pawl hi cu chikhat te khan a ṭha ṭhan ko le tutan ka rak chimmi cu part 1 a si le hmailei video next ah ka rak chim dingmi cu thisen thlum kan ngei tikah zeitindah kan i theih kho lai timi le zeitindah thisen thlum in kan i runven khawh lai timi kong ka rak chim lai kai lawm bye bye